Азамат, ничек хәлләрең? Әйбәт.
Син ничәнче сыйныфта белем аласың бездә? Эм, Дүртенче А классында. Дүртенче А сыйныфында.
Син ниндирәк укучы икән, Азамат? Э, Мин
Тәртипле, тәртипле тырыш, әйме?
тырыш. Әйе. Ә ничәләргә укыйсың син? Э, Дүртлегә һәм бишлегә. Дүрт һәм бишле билгеләргә генә. Әфәрин, молодец. Яраткан фәнең нинди синең? математика математиканы яратасың яхшы ә менә мәктәптән тыш ниләр белән кызыксынасың без ишеткән идек син муравей кырмыскалар белән
кызыксынасың дип әйме кырмыскалар турында син бик күп беләсең алар белән бик тә кызыксынасың дип ишеткән идек менә шулар турында сөйләп уз әле безгә
могу сказать один факт про них то что у муравьев нету слуха

Әһә.
Менә кайсы ягы белән җәлеп итте алар сине? Һәм кайчаннан кырмыскалар белән шөгыльләнә башладың, кызыксына башладың, гомумән? Әле күптән түгел генә бугай, әйме? Әйе. Мгм. Ә ничек туды менә синдә бу фикер, кырмыскалар турында кызыксыну? Э, Мин Ютубта утырдым һәм э, Видеолар карап инде, әйме? Ә, әйе. Мгм.
Һәм э, Муры, кырмыскалар э, турында күрдем. Һәм әнине э, әнигә әйттем. Э, ул
Алар турында күбрәк беләсең килдеме синең әйме? Ага, кызыксына башладың. Һәм э, әни мина бу кырмыскалар э,

Димәк, экологияне сакларга ярдәм итә кырмыскалар. Шулай бит, яхшы. Ә менә син әйтеп уздың, әни миңа кырмыскалар сатып алды дидең, әйме? Шәһәр фатирында торасың бит инде син. Квартирада ничек саклыйсыз сез ул кырмыскаларны? Кайда тотасың син аларны? Үземнең Бүлмәңдә? Бүлмәмдә, әйе.
Әйе. Ну, Ә алар кайда яшиләр соң? Фермикарида.
Фермикарида, аһа.
Ә ничәләп кырмыскаң бар синең менә бүгенге көндә?

Ә кем була инде ул? Э,
ученый, который изучает муравьев, получается. Димәк, син киләчәктә дә шушы өлкәдә э, эш алып бармакчы буласың әле. Шулай бит кызыксынуыңны тагын да үстермәкче буласың. Яхшы, Азамат, әфәрин. Бәйдә мин сиңа кыска гына сорау җавап әзерләп куйган идем. Кырмыскалар синең өчен нәрсә ул? Җавап биреп узаль. Ул мина дус.
Хобби, әйме, шөгылең ул синең? Хобби. Әйе.
Ә менә мәктәп синең өчен нәрсә микән?
Ул дус белән сөйләшү. Дуслар белән? Сөйләшү. Сөйләшү, очрашу урыны, әйме? Әйе. Әйе. Кышмы, әллә инде җәйме? Җәй.
Җәй күңелеңә якынрак. Ә иң яраткан бәйрәмең нинди синең? Сабантуй.
Сабантуй.
Яхшы. Озакламый бит инде безнең 28 ноябрь әниләр бәйрәме җитә, шулай бит? Үзеңнең әниеңә нинди бүләк ясадың? Ничек шаккаттырмакчы буласың аны? Без класс белән э, музык, музыка
э, Музыкаль бүләк э, ясадыгыз, музыка әзерләдегез. бүләк, э, Әйе. әзерде. Әйе, Әни җыр башкарачаксыз? Сер булып калсын мәллә ансы? Әйе, әйтеп бетермик ансын, әйме? Бәйрәм көнне күрербез.